Ndi khou vha vusa matsheloni haya nga Good Friday dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Ndi khou livhuwa Mudzimu vho dovha vha ri fha tshikhala hetshi tsha uri ri ambe mafhungo makhethwa, mafhungo maḓifha a bvaho kha vhone vhaṋe. Ṋamusi nga Good Friday ndi na mulaedza we nda vha farela wone une nda khou tama uri vhone vha ḓiphiṋe ngawo, vha takalele ḓuvha heḽi ḽe Mudzimu vha ri tonda ngaḽo zwavhuḓi. Ri sa athu thoma ndi humbela uri bonya maḓi. Khotsi vha ṱaḓulo nga dzina ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa tshifhinga hetshi ri sendela khuluṋaneni yavho, ri khou humbela uri mafhungo haya o no ḓo ambiwa Khotsi vha ṱaḓulo kha vhe na mushumo matsheloni ashu, a dovhe a ri fhaṱuse, a ri bonyolose maṱo ashu a mbilu, ri zwi vhone tshi tamisiwa musi vhone vha tshi ri vhidzela Murena na maanḓa avho o kalulaho, ane a nga nungo dza maanḓa dze vha dzi ita vha tshi vusa Yesu Kristo vhafuni. Fhaṱutshedza uvha luhafhungo heḽi, Baba, nga dzina ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Amen. Ṋamusi nga Good Friday, ndi khou tama uri ndi vha humbudze vhone sa mutendi. uri heḽi ḓuvha ndi ḓuvha ḽa ndeme, ndi ḓuvha ḽa vhuṱhogwa matsheloni ashu. Ndi khou tama u amba navho nga zwithu zwine nda ri pfanelo na ndugelo dzine ra vha nadzo nga mulandu wa malofha a Murena washu Yesu Kristo. pfanelo na ndugelo dzine riṋe ra vha nadzo ṋamusi nga mulandu wa malofha a Murena washu Yesu Kristo. Heyi Good Friday i ri eletshedza pfanelo dzine ra vha nadzo, i ri eletshedza ndugelo dzine ra vha nadzo nga lufu lwa Murena washu Yesu Kristo na u vuwa hawe vhafuni. Vha ḓo zwi humbula uri Mudzimu ene muṋe nga lufu lwa Murena washu Yesu Kristo, O ṱana lufuno lwawe lu fhirisaho u ṱalukanya ha muthu, ngori lufuno iṱali lufuno lu tou ṱaniwa. Nda ndi khou elekanya fhungo heḽi ndi khou ri, Vha ḓivha zwe Mudzimu a ṱanisa zwone lufuno lwawe zwi fhirisa zwine muthu a nga kona u zwi elekanya kana a zwi ṱalukanya. Ndo ndi khou lavhelesa mafhungo haya ndi tshi ri, Ṋamusi ri na ndugelo, ṋamusi ri na pfanelo nga ndavha ya lufuno lwe Mudzimu a ri funa ngalwo ri sa athu mu vhu ḓivha, ri sa athu mu funa. Ha vha Ene muṋe Mudzimu we a ri funa, vhunga na mathomoni o tou ri kha ri sike muthu tshifanyiso tshashu vhane vha nga riṋe. O zwi ita nga lufuno lwawe a songo kombetshedziwa nga muthu. Zwino holuya lufuno Mudzimu u kha ḓi vha nalwo na ṋamusi. Naho ro, ro, ro, ro ḓa ra khakha nḓilani, ra ḓibvisa kha zwe Mudzimu a vha o ri vhetshela zwone, ra si tsha tou vha na vhuṱumani nae. Mara lufuno lwawe lwo mu kombetshedza u dovha u ri, u ri, u ri putela hafhu. Nda ndi khou amba, ndi khou ri, arali hu na tshiṅwe tshithu tshe Mudzimu a tshi ita tshavhuḓisa, ndi u ri ṋea lufuno. Vha ḓi vha vhaṋewa lufuno. Luhulu lune Mudzimu a ri funa ngalwo, vho wana zwoṱhe. Vha ḓo enda ndi khou lavhelesa ndi khou ri, Kha ri ḓo lavhelesa zwine lufuno lwa lwa ṱanḓavhudziswa ngazwo. Ha ambiwa uri lufuno ndi mini. Kha ri lavhelese zwashu kha bugu ya Vhakoran ya Vhakorinta ya u thoma, ri vhale ndima ya 13, fumi na vhuraru. Ri i vhale nyana u tsa nyana fhasi, vha vhone uri Mudzimu a tshi ṱana lufuno kana a tshi lu amba. Uri ndwolwo lwo ima hani? Uri naho ndi tshi amba nga ndimi dza vhathu na dza vharuṅwa, lufuno ndi si na, ndi nga tsimbi i lilaho, ndi nga ngoma i bvumaho. Nga iṅwe nḓila, arali vhone vha si na lufuno holu lune Mudzimu a khou lu amba, vha nga zwi ne ngoma ya sokou diwa tshi ri duu, ya sokou ita nungo, a ri pfi zwine ya amba. Zwino a ri. Naho nda kovhekanya, naho ndi na vhuphorofita hoṱhe, ndi tshi ḓivha oṱhe a zwiphiri, ndi na vhuṱali hoṱhe, naho ndi na lutendo lwoṱhe lune nda vhuya nda sendedza dzithavha, naho nda kovhekanya zwoṱhe zwine nda vha nazwo, nda ṋekedza muvhili wanga uri u fhiswe, lufuno ndi si na a zwi farisi tshithu. Nga iṅwe nḓila, thi tshithu arali lufuno ndi si na. Lufuno a lu fheli mbilu. Mudzimu a ho ngo ri fhelela mbilu vhaḓe. Ro tshinya, mara Mudzimu a sa ri ri fhelele mbilu nga lufuno. Lufuno lwo vuḓa. Lufuno a lu tshivhi, a lu fhafhaḓi, a lu ḓikukumusi. Ndi uri hune ha vha na lufuno, Mudzimu Ene muṋe nga lufuno lwe a ri funa ngalwo, vha ḓo wana uri. o ḓitsitsa ene muṋe a vhuya kha riṋe vhathu a dovha a ri takula, ngauri lufuno a lu fheli mbilu, lufuno a lu lu vuḓa, lufuno a lu tshinyi, lufuno a lu fhafhaḓi, a lu ḓikukumusi, a lu na tseḓa, a lu ḓiṱoḓeli zwalwo, a lu sinyukani, a lu dzuli lu tshi vhalela muthu vhuvhi. Vha ḓivha arali lwa lu tshi dzula lu tshi vhalela muthu muṅwe vhuvhi, ndi musi Mudzimu o vha a songo ri fha na Kristo Yesu Murena washu. Ndi musi thanda ine ya tshifhambano a songo ya a fa Kristo, ngauri a, arali Mudzimu a tshi ri vhalela vhuvhi, zwino a lu dzuli lu tshi vhalela muthu vhuvhi. Arali vha na lufuno lwa Mudzimu na vhone vha songo dzula vha tshi vhalela muṅwe muthu vhuvhi, vhunga na Mudzimu o ri hangwela. A lu takaleli vhutshinyi, a lu takadzi na a lu takadzi lu takadzana na a si mazwifhi, lu pfuka zwoṱhe, lwa tenda zwoṱhe, lwa fulufhela zwoṱhe, lwa konḓelela zwoṱhe. Lufuno na lini na lini a lu lovhi. Ho pfi ha nga vha vhuporofita hoṱhe na ndimi dzoṱhe zwi ḓo fhumula, mara lufuno lwa Mudzimu lu ḓo ḓi dzula lwo ima. Ndi nga lwonolwo lufuno Mudzimu o tendela Kristo Yesu a tshi ya thandani ya tshifhambano, a hwala zwoṱhe zwanga, a hwala zwoṱhe zwa vho maṱungu, vhuṱhuphea huṅwe na huṅwe, a ṱuwa nazwo. Vha a ḓivha? Zwa vhuya zwa mu itisa uri a si tsha vhonana zwavhuḓi na tshifhaṱuwo tsha Mudzimu. a vhuya a ta na thapelo ya uri arali tshi konadzea tshimelelo tshi kha tshi mphire nga ndavha ya uri o vha o hwala o vha o dzhia lufuno lwa kuvhatedza zwoṱhe a tsa nalwo vhudzula vhafu a tshi takuwa vhudzula vhafu a vhuya o fara khiyi na gundo ḽe a vha nalo riṋe hezwi o no kunda ra kona u vha ha na pfanelo ra vha na ndugelo kha kristo yesu haleluya kha ri ye ri vhone zwine um lufu lwa murena yesu kristo lwo ita Uri riṋe ri wane pfanelo dzine ra vha nadzo, uri riṋe ri wane ndugelo dzine ra vha nadzo, kha ri ḓo zwi thoma zwavhuḓi ri ye ri lavhelese kha bugu ya Vhakolosa. Ri vhale buguni ya Vhakolosa, ri vhale ndimana yo thoma. Ri ḓo vhala verse, ri thome kha verse 19. Vhakolosa ya u thoma verse 19. Ngauri u khunyelela ha zwoṱhe ho ḓi pfi hu ḓo fhaṱela khae Kristo Yesu. Ha ḓipfi e, ha ḓi pfumedzanya na zwoṱhe nga Ene nga u bvelela, nga u bveledza mulalo nga malofha a tshifhambano tshawe. Kha Ene ho bva u pfumelelwa kha zwoṱhe zwa shangoni na zwa ṱaḓulu. Kha vha ḓou pfa vhone. Nga lufu lwa Murena Jesu Kristo ho vha na u pfumedzana he ha takuwa U pfumedzana vhukati hanga na Mudzimu wanga, nda vho pfumedzana na Mudzimu, ṋamusi nda vho sala ndi tshi vho vha na vhushaka na Mudzimu, mulandu nga mulandu wa malofha a ngwana e a shuluwa kha thanda ya tshifhambano, e pfi eneo malofha ha bvelela u pfumelelwa kha zwoṱhe zwa fhano fhasi na zwa ṱaḓulu. Huno zwino. Inwi vhe na vha ni mashandukwa, ni maswina kha kuelekanyelwe kwa mishumo mivhi, zwino o ni pfumelela nga muvhili wa ṋama yawe nga lufu, o ni imisa phanḓa hawe ni vhakhethwa, ni sa solei, ni si na mulandu. Kha vha ḓo pfa vhone, nga mulandu wa malofha a Murena Yesu Kristo, Nga mulandu wa heyi Good Friday, ṋamusi Mudzimu u ri u vha imesa phanḓa hawe vha si na mulandu. O vha pfumelela, o vha imisa vhone vha tshi pfi mukhethwa. Ndi a zwi ḓivha uri tshiṅwe tshifhinga vhathu vha ri a hu na muthu mukhethwa ngauri muthu muvhuya ndi o lalaho. Hai, izwo zwa muvhuya o lalaho-i ndi mirero ya Tshivenḓa. Mirero ya Bivhili i ri, Ro itwa vho lugaho zwi tshi bva u tendani, ra pfumedzanywa na Mudzimu nga Murena washu Yesu Kristo. Ene Mudzimu nga lufuno lwawe a ri a ri imisa phanḓa hawe ri vhakhethwa, ri sa solei, ri si na mulandu, Ra vhonala ri tshi vho solea, ndi u tou ri riṋe ro tou ḓibvisa riṋe vhaṋe. Mara nga Kristo Yesu, Mudzimu o ri kuvhanganya a dovha a ri imisa phanḓa hawe, ri vhane vha pfi vho luga dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Vha khou i vhona? Ndi, ndi, ro, ro, ro, ro, wa, ro no vha na, na, na ndugelo ine ya vha hone ya u pfi ri imiswa ri si na mulandu, ri imiswa ri tshi pfi vhakhethwa. Nga mulandu wa uri Murena Yesu Kristo, O ya a a fa kha thanda ya tshifhambano, a tshi vuwa, riṋe ra vha na ndugelo hedzi dzi tevhelaho. Kha ri ḓo lavhelesa hafha ri vhone verse 22 i ri, Zwino no pfumele, no, o ni pfumelela nga muvhili wa, wa ṋama yawe, nga lufu, o ni imisa phanḓa hawe ni vhakhethwa, ni sa solei, ni si na mulandu. Zwino vha dovha vha ri, Vha lavhelesa na vese i tevhelaho i ri, Tenda vhoiwe na konḓelela u tendani, no khwaṱha, no tikiwa, ni sa dzinginyei, ni sa litshe fulufhelo ḽa mafhungo maḓifha. Ri pfi ri dzule ro farelela, ro tika, ri sa dzinginyei kha lutendo lune ra vha nalwo kha zwe Mudzimu a ri itela. Tshiṅwe tshifhinga vha a ḓivha arali ri sa ḓiḓowedza u ḓibaḓekanya na Maṅwalo, ri a balelwa u vhona ndugelo na pfanelo dze Mudzimu a ri itela, ngeno Maṅwalo a khou zwi ṱanḓavhudza uri nga lufu lwa Murena Yesu Kristo, phanḓa ha tshifhaṱuwo tshawe ro luga. Vha a ḓivha ndi khou vha tama u vha ṱuṱuwedza, kha vha dzule vha tshi takuwa na musi vha tshi ya phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha Mudzimu vha tshi rabela, vha songo rabela sa muthu ane u tou nga e. O laṱiwa. Kha vha rabele sa muthu ane Mudzimu o mu imisa phanḓa hawe sa mushumwa. Vha ambe nae, vha ambe nae, mbilu yavho yo lavhelesa khae, vha ambe vho mu fulufhela, vha vhone uri Mudzimu u vha itela mini. Kha ri ri lavhelese dziṅwe pfanelo dzine dza vha hone hafha, dzine nda khou tama uri ri dzi dzhie mbili na tharu, ri vhone zwe Mudzimu a ri itela, ri, ri vhone zwo fanela uri ri takale nga heḽi ḓuvha ḽa Good Friday. A ri ḓo vhala bugu ya vha ya ya ya ya ya vhaheveru hafha ri ri vhale bugu ya vhaheveru eh, ndimana ya ya 10 ri vhale kha bugu ya vhaheveru eh, ndimana ya 10 ri ye ri vhale eh, verse 19 verse 19 iri 10 verse 19 i ri vharathu ri pfa ro tondiwa nga u vulelwa nḓila ya u dzhena fhethu ho khethwakhethwa nga malofha a yesu ha ri pfa ro tondiwa nga u vulelwa nḓila ra ri sina ra ri sina pfanelo dzo raloho mara kristo yesu ene muṋe nga malofha awe a ri vulela nḓila ra vha na ndugela na ndugelo dzo dzhena fhethu ho khethwakhethwa Vha na ndugelo vho dza dzhena fhethu khethwa-khethwa, vha na ndugelo dza thabelo, vha na ndugelo dzo ima phanḓa ha Mudzimu vha amba nae zwine vha khou tama, vha na ndugelo dzo dzula vho fhola, vha na ndugelo dzo ri vha bvelele, vha na ndugelo zwo ri zwi vha nakele, vha na ndugelo zwo ri hu vhe na mulalo hafho muṱani wavho, hu vhe na mulalo hafho kha vhone, hu vhe na mulalo na hune vha shuma hone, ngauri ro vulelwa nḓila nga mulandu wa malofha a gwanu. Tenda vhone fhedzi Vha sa thengathenge kha lutendo lwavho dzinani ḽa Yesu. Kha vha vhone ndimana heyi, hezwi ro i dovha ro ri hafhaḽa kha 19 i ri, Vharathu, ri pfa ro thondo, ro tou tondwa nga u vulelwa nḓila ya u dzhena fhethu ho khethwa-khethwa nga malofha a Murena washu Yesu Kristo. Verse 21, Ri na Tshifhe Muhulu wa nnḓu ya Mudzimu. Tshifhe ndi a dzhiaho zwidzimu a tshi zwi ṋekedza. Hoyu washu Tshifhe, Kristo Yesu, u dzhia zwidzimu zwa milomo yashu, u dzhia zwidzimu zwa milomo yashu a ṱuwa nazwo, a zwi hwala a zwi vhea phanḓa ha khuluṋoni yawe a ṱaḓulu-ṱaḓulu, ngauri ndi Tshifhe, a tama uri zwithu zwa tshi zwi ri nakele. Kha vha ḓo vhona ndugelo dzine ra vha nadzo mani! Kha vha ḓo vhona pfanelo dzine ra vha nadzo ṋamusi nga malofha a ngwano. Vha songo tenda u dzula diabolo a tshi vha tsikeledza ngeno hu na uri vho vulelwa nḓila yo dzhena fhethu hukhethwa-khethwa dzinani ḽa Yesu. Kha ri ye ri dovhe ri vhone dziṅwe ndugelo khedzi. Ri ḓo tsheka bugu ya Vharoma ndimana ya vhuṱanu, ri vhale vese 6. Vharoma ya vhuṱanu vese 6, Ngauri Kristo o ri, Ri tshe vhahoṱa. a fela vhutshinyi nga tshifhinga tshenetshi tshi iteaho. Hafha a si vhahoṱa vho no khou, vho no khou lwala mukhushwane, a si vhahoṱa vho no khou lwala mini, mini, mini. Vhahoṱa kha u pfi a ri, a ri, a ri na ndugelo, a ri na, a ri na ndugelo. Ri pfi ri vhahoṱa musi ri, ri nnḓa hangeini ri si na Murena. Ri pfi ri vhahoṱa, mara hu pfi, kha vha vhone, i ri,

Mudzimu o dimu o o o o o ṱana lufuno lwawe riṋe ri tshe vhaitazwivhi, a ri, Hai, vhoiwe, thi tami ni tshi fela hafha nga ngomu zwivhini, thi tami ni sa ḓiphiṋi nga zwe nda ni lugisela zwone. A ri, kha vesi 7, eh, kha vesi 8, Lufuno lwawe lwa u ri funa Mudzimu o lu vhonadza nga Kristo Yesu a tshi ri fela ri tshe vhaitazwivhi, zwino-ha ro itwa vho lugaho nga malofha awe. Zwino ro simesa u vha vho tshidzwaho kha mbiti nga malofha awe. Haleluya! Ro simesa u tshidzwa kha mbiti yawe. Nga iṅwe nḓila, mbiti ye Mudzimu a vha o i vhea ro tshedziwa khayo. Ro ṱomuliwa khayo nga malofha a ngwana, nga lufuno lwa Mudzimu lwe a lu ṱana a tshi tendela Kristo Yesu a tshi ya thandani ya tshifhambano, Ṋamusi, mbiti ya Mudzimu ye ya vha yo funa i tshi ri, Riṋe ri vha nnḓa, ri vho laṱiwaho, ra tshidziwa kha mbiti yeneyo. Haleluya! Vho tshidziwa kha mbiti ya Mudzimu. Vha songo ḓi, vha songo ḓi khondema, vha songo ḓi, vha songo ḓi laṱekanya, vho tshidziwa kha mbiti ya, ya, ya, ya, ya Mudzimu ye a vha o ri vhetshela. Vesi ino tevhela yeneyo ya fa, i ri, Ngauri arali no pfumedzanya na Mudzimu nga lufu lwa, lwa wawe, ri Ri tshee maswina, ro pfumelelwa, ri nga simesa u tshidzwa nga vhutshilo hawe. Huno a si izwo fhedzi, ri vhuya ra ita na u zuwa Mudzimu nga Murena washu Yesu Kristo, we ra wana u pfumelelwa ngae zwino. Nga iṅwe nḓila, i ri vhuisa hafhaḽa kha mafhungo a bugu ya Vhakorinta. Yo thoma chapter 5 verse 17 ine ya ri huno uḽa we a vha a sa ḓivhi tshivhi o itwa tshivhi vhudzuloni hanga uri nṋe ndi pfe u luga ha Mudzimu kha Kristo Yesu nda si tsha vha mutsinda o tou ḓivhandaladzaho nda pfi muṋe wo haya Mudzimuni ṋamusi nga ndavha ya malofha a Murena Yesu Kristo vhone a vha tsha vha mutsinda o tou ḓivhandaladzaho vhone vha muṋe wo haya Mudzimuni vha pfe o lugaho vho imiswa phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha Yehova vho luga Haleluya! A vha ḓo amba na nṋe mani vha ri, Nṋe ndi yo lugaho kha Kristo Yesu. Nṋe ndi yo lugaho ndi kha Kristo Yesu, ndo imiswa phanḓa ha Kristo ha Mudzimu, ndo kuna. Vha songo tenda diabolo a vha hwelelela ngauri Kristo Yesu hezwi a tshi ya thandani ya tshifhambano ho vha ho vha ṱanzwa uri hu bvelele hezwi vha vhone vha vhe na ndugelo hedzi. Kha ri gidime nga luvhilo Ri ye ri vhone bugu ya Vhaefesa ndimana ya vhuvhili. Ri, ri, ri ḓo vhona ḽiṅwe fhungo kheli buguni ya Vhaefesa ndi ndimana ya vhuvhili, ri vhone zwe, zwe Mudzimu a ri tonda ngazwo. Vhaefesa eh, ndimana ya vhuvhili vha ḓo pfa zwe mudzimu a ri tonda ngazwo a ri vhala vesi 13 fhedzi ri ḓo pfuka ra vhala vesi 18 to swika 20 13 iri, Huno zwino, kha Kristo, inwi vhe na vha ni kule no no vha vha tsini nga malofha a Kristo. Ra ri, ra ri vha kule, ri vha nnḓa, ri sa pfi vhathu, mara zwino hu pfi nga malofha a Ngwani, nga heyi Good Friday, haleluya, ro no vha vha tsini. a ri a ri a ri fhufhe ri vhale verse 18 i ri ngauri nga ene ro wana vhudzheno roṱhe vhuvhili hashu ha u dzhena kha Christ kha khotsi nga nga muya muthihi ro wana ro wana entrance ro wana vhudzheno ro wana u kona u dzhena fhethu hukhethwa khethwa Huno zwino a ni tshe vhatsinda no tou ḓivha ndala dzaho, ni vha ni vha muṱa muthihi na vhakhethwa, ni vhaṋe vha haya Mudzimuni. Vha ḓivha muthu arali a pfi muṋe wa haya? Nṋe ndi muṋe wa haya hune nda dzula hone. Ndi tshi dzhena thi thomi nda vhudzisa uri ndi a dzhena na, ngauri ndi muṋe wa haya. Arali hu na zwikavhavhe zwine nda fanela u fula, ndi tou zwi fula ndo takala, ndi muṋe wa haya. arali hu na hu na hune hu tshi khou hu tshi khou sevhiwa nga tshikene nda pfha ndi kho ndi sa funi u sevha nga tshikene ndi nyaga u sevha nga tshikene ndi ya ri ṋamusi thi funi mafhi ndi funa u sevha nga mashonzha ndi muṋe wa haya mudzi-muni zwino hupfi riṋe ri vhaṋe vha haya mudzi-muni a ri tshavha vha tsini na vho tou ḓivha nḓala dza zwine zwa amba uri zwoṱhe zwe mudzimu zwine mudzimu a vha nazwo ndi zwanga afho ndi muṋe wa haya Phodzo ndi yanga, Haleluya! U bvela phanḓa ndi hanga, Glory be unto the Lord! Ngauri ndi Muṋe wa haya Mudzimuni, thi tsha tou vha mutsinda houḽa wo tou ḓivhanḓaladzaho. Vha vhona muṅwe muthu a re a khou fhira nga, nga, nga, nga nḓila, ṋamusi a tama maswiri aḽa a re muḓini wahawe, ha koni u a fula ngauri a si muṋe wa haya. Mara vhone vha sokou pfa vha khwaṱama, vha takuwa, vha swika vha fula kana ḽiṅwe ḽiwa ḽa kunguluwa, a vha ḽi dobi no ḽi doba, vha ri thi ḽi ḽa fhasi. Mulandu ndi vhaṋe vha haya, ndi vhaṋe vha zwithu, ro ralo Mudzimuni dzinani ḽa Yesu. Nga mulandu wa nda, wa, wa, wa malofha a Ngwana e a shuluwa a tshi itelwa nṋe na vhone. Haleluya! A vha ḓo vhona, ri vhale vesi 20, i ri, No tsheṱelwa nṱha murango wa vhaporofita na vhaapostola, une Kristo Yesu a vha tombo ḽa thikho. Hafho he vheiwe na tsheṱelwa hone, hafho he na vheiwa vho hone, Kristo Ene muṋe ndi ene beisi, ndi ene thikho, ndi ene thikho ya mutsheṱo, na u pfi no fhaṱelwa kha murango wa vhaporofita na vhaapostola, hune Kristo a vha thikho ya mutsheṱo. Hevhone! Vha kha, vha, vha kha vhuimo havhuḓi nga mulandu wa malofha a Gwala. That is why ro fanela uri ḓuvha heḽi ḽa Good Friday, riṋe vhatendi ri takale, ri we nga magona. Zwo fanela, ri ḽe na tshilalelo, ri ḽe na. Arali ndo vha ndi tshi, ndi tshi, ndi tshi khou kona u vha ḽisa tshilalelo, ndo no funa ndi khou vha ḽisa tshilalelo. Ri khou elelwa muvhili wa Murena Yesu Kristo we wa kwashekanyiwa. Ri khou la, ri khou la, ri khou lavhelesa malofha a ngwana e a shuluwa a tshi itela nṋe na vhone dzinani ḽa Yesu. Haleluya. Kha ri ri ri lavhelese ndimana kha musi ine ya, ya, ya nga ḓivha ndima yo fhedza. Ri ri vhale kha bugu ya Nzumbululo. Eh, Nzumbululo 12 ri vhale verse 11 vha vhone uri uri ngoho ndugelo dzine ra vha nadzo na pfanelo dzine ra vha nadzo murenani ndi nzani nahone ndi ngafhani um nzumbululo a ri ḓo vhala 12 ri ri ri vhale kha verse 11 fhedzi 12 verse 11 iri vho mu kunda nga malofha a ngwana na nga fhungo ḽa vhuṱanzi havho ro mu kunda diabolo nga malofha a ngwana e a sheliwa kha thanda ya tshifhambano na nga vhuṱanzi ha milomo yashu ṋamusi ri amba ro takala ri tshi ri riṋe ro luga mudzimu kha kristo yesu A hu na pfumo ḽine ḽa fuliwa uri ḽi lwe na riṋe ḽa ri kunda. Mulandu? Ngauri vhuṱanzi hashu ndi hone hune ha kunda Diabolo. A zwino vha vhona pfanelo kheyi, malofha a ngwana one aṋe o ri itisa uri ri vhe na ndugelo dza u kunda nga malofha a ngwana na nga vhuṱanzi ha milomo yashu, dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Nda ndi khou amba navho, ndi khou amba navho ṋamusi nga matsheloni ndi khou ri, Kha vha zwi ḓivhe zwa uri Mudzimu u a vha funa, ende o vha funa vhone vha sa athu u mu humbula na u mu funa. A ri nga lufuno lwawe a lu ṱana nga u tendela Kristo Yesu a tshi ya thandani ya tshifhambano, a fa, a, a vhambiwa kha thanda ya tshifhambano, mashudu mavhuya a vuwa. A ri a tshi vuwa-i, nṋe nda wana dzi, dzi, dzi ndugelo dzoṱhe hedzi dze nda vha ndi khou amba. Nṋe nda wana eh, pfanelo dzoṱhe hedzi dzine nda, nda khou amba ṋamusi. Ṋamusi ndi ima ndo takala. nahone ndi tama vha tshi vha vho takala uri vha zwi ḓivhe uri vha u luga ha mudzimu kha kristo yesu a vho ngo tou zwi ita nga vhone vhaṋe ndi mulandu wa malofha a ngwana ya suwa kha thanda ya tshifhambano na musi ndi khou rabelela ndi khou vha rabelela nga dzina ḽa yesu kristo ndi ri fhungo ḽa mudzimu kha ḽi vhe na mushumo khavho ngauri upfi a ḽi wanaho a ḽi ḽa ndi vhutshilo ndi maḓi a vhutshilo khayo kha vha dzhie fhungo ḽa murena vha tende u ḽi tenda Ngauri vha dzula vhe naḽo, ndi ḽone ḽine ḽa itisa uri zwithu zwavho zwi tshimbila zwavhuḓi dzinani ḽa Yesu Kristo. Khou rabela khavho, kha ndi khou vha rabela ndi ri, Murena nga a vha tonde, a vha ite nga vhuthu, kha ri ponye maṱo Dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena Yesu Kristo, Baba wa maanḓa. Ndi a livhuwa tshifhinga itshi tshe ra dzula milenzheni yavho, ra pfa vhone vha tshi ri sumbedza zwine ra vha nazwo nga mulandu wa, wa, wa malofha a gwanu. Khou rabela uri fhungo heḽi nga maanḓa a Muya Mukhethwa Nga ḽi ṱanḓavhuwe mbiluni ya muthu muṅwe na muṅwe, a zwi vhone tshitamisiwa vhone vha tshi limedzela Murena. Maanḓa awe a o kalulaho a khunyelele kha riṋe nga dzina ḽa Yesu Kristo. Baba, ndi a rabela ngo tenda uri vhone vha a kona u shuma vha fhirisa zwoṱhe zwine ra humbula kana u humbela, vha tevhedza lupfumo lwa zwine Ipfi ḽavho ḽa shumisa zwone kha riṋe misi yoṱhe. Nga dzina ḽa Yesu Kristo ndi a livhuwa. Amen.